Eýýäm başlapdyrlar-a bular. Hü-ü.
Geljek jenaplar gelipdiler anda. Bolmaz şeýlemi? Gara kir görer ýaly däl-ä. Aýa braçik käýän. Menem internetden tapdym.
Ata, bir kagyz dikgideli ber-de, men bu hapaçylyga bolamok, özüň bilýäň-a? Ol ýaly iň soň beýleki köýnüne barýarka, arassaja elitge. Özüň howly, howly diýdiň, ine, howly. Nesip bolsa gülpäp ederler onuň aşyny. Ýöne häzir käýän. Eşidýäňmi? Selam. Salam aleyküm.
Wa aleyküm assalam. Gowmy ýagdaýlar? Gowam.
Başlandyr sap diýen wagtyňyzda. Başlapmyz, duýdurman atlan özüňi başlaýyn. Aýtdaň bir kakdygam. Açmadyň ony özümiz başlaberdik. Aý, o tukum bir açyk köpräk ýataý asla. Öz elimizdäki zat. Aý, bolýa.
Oňarypsyňyz.

Özüň iş tapýarsyň. Ýa işgäriň ýokmy işgärler? Ýa, he, bagam, on sany bar, on bäş sany bar. Ýöne kiçikäk ussanyň kömekçisidim. Soň ussa boldum. Soň ine Hudaýyň kömegi bilen işimiz ulanyp barýar dagam. Ýöne başlygam bolsak, işlemesek bolanok-a. Ýekeje mit genje. Edil diýşiňiz ýaly bolar. Görkez görkez. Hemme suratlar.
Ene genji alyň. Ene bilne bärleri. Ene bärik ene bil. Nädipdir?
Gowy ýöne diýilişi ýaly bolarmy zatlar? Bolmasa Ýykdyryp täzeden sal diýipsiň. Ha?
Düşündim agam. Arkaýyn boluň. Diýşiňiz ýaly eder. Mesele bolmaz genji. Arkaýyn boluň. Oglanlaram işläp otyr, ha gelerler beýleki oglanlaram. Bar sen maşyna baryberem. Eý nähili oglan eken? Öz başyňa mekenje gör diýip. Sen o surta iletjek boldum ha. Wah,
Agmyjan bagyşlarsyň da. Genjemem göräýsin diýdim, begenäýsin diýdim de agam. Eý, gelinler, bäşinji ýere kakýaň ol üsti başyň hapa, men bir ýer gidip barýan, näýil oglan ekeni. Başyna meňzäňok-a. Başyňky dagy dilli gitmeli näme? Ýa sen gelin bolmada gitsenokmy? Ay borda başlyk başlyk diýip bularam.
Tamam ýekeje minut. Ýekeje minut. Ay menellerden aýsana. Amjan.
Dogrymy aýtsam, oglanlaram başlyk başlyk diýerler, ha şolarda başlyk diýdirmejek bolýan. Şular ýaly eşigi elmydama geýip ýöremzok, dogrudy şunam oňamaga gidemizde bizem geýinýäs. Wah, şu işi halaljak edip, çagalarymyzy şu iki elimiz bilen halalja giýdirjek bolýas. Şoň üçin özümiz işleýäs, agam. Hudaýa ýakyn adamlaryň biri diýipdir, agam. Malam ýalan, mülkem ýalan. Gel biraz güýmen diýipdir. Şoň üçin güýmenip ýörüs. Başlyklygymyz ýadymyzdan çykyp gidýär. Öz işimi soýemsoň özüm baslaýan agam başyny. Ýalňyş düşünme agam. Men saňa akyl berjek bolmadym bagyşla. Ýöne hiç zadyňam, hiç kimiňem baky däldigini aýtjak boldum agam. Nesip bolsa howlyňyzy gowlarys. Arkaýyn bol.
Sen sen diýilse.